Кыядан сикергән саен аска таба юнәлгәндә яңа канатлар үстер, дип әйткән Америка язучысы Рэй Брэдбери. Исәнмесез, сезнең белән Белем дөньясы һәм мин тапшыруның алып баручысы Айгөл Имамова. Бүген без куелган максатларга ирешү юллары турында сөйләшербез. Алдагы минутларда. Яңа кыяфәттә төзекләндерүләрдән соң Казан мәктәпләре нинди булачак? Остаз эше яшь укытучы нинди чемпион тәрбияләде? Бала уеннары түгел, 1 миллион сум уенчыклар өченме? Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының төп бурычлары турында яңарак кына узган иҗтимагый совет утырышында фикер алыштылар. Республикада министрлыклар һәм ведомстволар барлык татарстанлылар катнашуы өчен ачык. Алар дәүләт хакимияте башкарма органнарының төп максатларын формалаштыруда катнаша ала, ә алга таба исә Ул бурычларның үтәлүен күзәтергә кирәк. Элегрәк проект кысаларында Дәүләт хезмәтләре порталында республика халкы арасында онлайн сораштыру үткәрелгән иде. Анда 10 меңнән артык кеше катнашты. Шул тавыш бирүне экспертларның һәм иҗтимагый советның фикерләрен исәпкә алып, агымдагы елга өстенлекле буларак 7 максат һәм бурыч билгеләнде. Тулырак Руслан Хөснетдинов алга таба. Министрлык каршындагы иҗтимагый совет утырышында барлыгы җиде мәсьәлә карала Утырышка министрлык вәкилләре, укытучылар, депутатлар, белгечләр чакырылган Төп максатларның берсе, балалар һәм яшүсмерләр арасында психологик көч куллануга, буллинг, травмага каршы тору мәсьәләләре буенча кимендә өч программа әзерләү. Җыелышка килүчеләр үзләрен борчыган хәр проблемага аерым туктала. Төп күрсәткечләр керәләр, мәсәлән, балаларның ашау-эчүләрен оештыру мәсьәләсе, мәктәпләр төзү, балалар саны классларда, эшчәнлекнең нәтиҗәлелеге. Утырышта яңгыраган төп яңалык, мәгариф өлкәсендә ришвәт бирү очраклары кимегән. Әмма эшне һәрчак тиешле контрольдә тоту кирәк. Безнең республикада мәгариф өлкәсендә Безнен инде әйтергә дә була, бу ришвәтлек эчкәрекләре безнен кими, әмма ләкин яңа килеп чыга, яңа мәсьәләләр. Шуңа күрә хәзерге вакытта безнен мониторинг үткәрелә, мәктәпләрдә дә, көллиятләрдә дә, югары уку йортларында да. Безнен инде беренчедән төп максат, киметергә бу мәсьәләне. Ә менә диплом тәкъдим итүче 50 сайтның эзенә төшкәннәр, хәзер аларга каршы көрәш алып барыла. Төрле сайтлар бал, бар, шул сайтлар бу дипломнарны тәкъдим итә. Без инде менә шул сайтлар белән көрәшү өчен прокуратура белән дә, МВД белән дә һәм калган оешмалар белән дә эшне алып барабыз һәм инде менә бу сайтларны ябырга тырышабыз. Хәзерге вакытта без 50 дән артык менә шундый сайт ачыкланды һәм инде без 9 ны яптык. Әмма без яба торабыз, алар ачыла тора. Шуңа күрә безнең инде менә хәзерге вакытта тәкъдимнәр уйланыла, менә бу федераль законга үзгәреш кертергә һәм инде судсыз менә бу сайтларны ябырга. Мондый күңелсез хәлләр кабатланмасын өчен министрлык ел әйләнәсе профилактик чаралар оештыра.
Беренче сентябрьдә Казанда татар телендә белем бирүче 18-нче номерлы гимназиянең яңа уку корпусы ачылачак. Бинаның эчке эшләрен тәмамлап, хәзер исә эшчеләр җиһазлар кертәләр. Яңа уку елында белем бирү оешмасында 670 укучы укыячак. Шул исәптән 95 беренче сыйныф укучысы. Гимназия Галәм исемен йөртә. Казанның Идел буе районында урнашкан 18 номерлы гимназиянең беренче бинасы 80 нче еллар башында балалар бакчасы буларак төзелгән. 10 елдан соң балалар бакчасын гимназиягә үзгәрткәннәр. Уку йорты мәйданнарын киңәйтүгә мохтаҗ иде. 10 мең квадрат метрдан артык мәйданлы яңа корпуста урта һәм өлкән сыйныф укучылары дәресләре узачак. Аның проект куәте 300 укучы. Бинаның беренче катында мәктәп рестораны форматында ашханә урнаша. Анда бер үк вакытта 200 дән артык укучы төшке аш ала алачак. Монда шулай ук 350 кешегә исәпләнгән актлар залы, тамашачылар өчен балкон һәм яңа иркен спорт залы барлыкка киләчәк. Яңа уку корпусының дүртенче катында уку сыйныфлары янында ял итү зонасы булачак. Бу безнең уникаль коворкинг паркинг дип атала. Ни өчен ул безгә уникаль? Чөнки моны планлаштырганда безнең укучыларыбыз катнашты. Март аенда без алар белән стратегик сессия үткәрдек һәм инде алар монда үзләренең нәрсә күрергә теләүләре белән уртаклаштылар.
Яңа уку елында Казанның гомуми белем бирү оешмаларында 144 мәктәп рестораны эшләячәк. Бу җәйдә 30 уку йорты биналарында урнашкан 31 ашханәдә ремонт эшләре бара. Яңа Савин районының 170 нче мәктәбендә дә азык-төлек бүлеген яңартулар көтә. Ашханәне төзекләндерү июнь башында башланды. Монда вентиляция, канализация, энергия белән тәэмин итү системаларын, шулай ук төрле җиһазларны яңарттылар. Эшчеләр диварларның иске тышлыгын, идәннәрне сүттеләр, инженерлык шелтәләрен алыштырдылар, плитка салдылар. Эшнең иң төп этабы башкарылды, төшке аш залы киңәйтелде. Ашханә башта 832 укучыга исәпләнгән иде, әмма ел саен аларның саны арта бара. Хәзер мәктәптә 1300 дән артык кеше белем ала. Азык-төлек бүлеген ремонтлаганнан соң утыру урыннары 160 тан узып китәчәк. Аш залын матур һәм уңайлы итү максатыннан тыш, кухня зонасында да яңа савыт-саба һәм кирәкле инвентарь булачак. Мәктәп ашханәләрен модернизацияләү нәтиҗәсендә 2019 елдан Казанның уку йортларында төшке аш залларында утыру урыннары саны 7000 нан артты. Казан мәктәпләрендә азык-төлек блокларын яңартуга 1 миллиард сумнан артык акча кертелгән. Ремонт вакытында электр һәм су белән тәэмин итү, канализация һәм вентиляция системаларын алыштыралар. Шулай ук бизәкләү эшләренең зур күләме үткәрелә. Мәктәп ашханәләрендә технологик суыткыч җиһазлары, мебель һәм савыт-саба яңартыла. Шулай итеп, мәктәп ашханәләре дәрестән тыш вакыт һәм чәй эчү өчен очрашулар орыны булып тора. Только в этом году мы ремонтируем 31 столовую.

Химия буенча 54 нче халыкара олимпиадада алтын медальне Казанның 131 нче лицееның 11 нче сыйныф укучысы Никита Перов яулады. Аның турында үткән тапшыруларда сөйләгән идек. Җиңү белән аны телеграмма аша Россия президенты Владимир Путин котлады. Олимпиадага малайны укытучысы, лицейның өстәмә белем бирү укытучысы, Казан федераль университетының химия институты аспиранты Булат Курамшин әзерләде. Мәктәптә укыганда Булат үзе дә 3 тапкыр Бөтен Россия олимпиадасында, 48-нче халыкара олимпиадада җиңүче булды һәм 2 тапкыр халыкара Менделеев олимпиадасында алтын медаль алды. Фәнгә карата мәхәббәтне ничек тәрбияләргә һәм дә чемпионнарны ничек үстерергә? Бу хакта 131-нче лицей укытучысы белән Эльвира Зинатуллина сөйләште.
Россия сәләтле укучыларга бай. Әмма кагыйдәләр буенча халыкара олимпиадада бер илдән дүрт кенә укучы катнаша ала. Никита Перов та ил күләмендә сайлап алганнан соң иң көчлеләр арасына эләгә. Зур бәйгеләрдә нәтиҗәле катнашканы өчен Никита Татарстанның ел укучысы исеменә дә лаек булган. Аның казанышлары турында 131 нче номерлы лицейның химия укытучысы Булат Курамшиннан сораштык. Никита на данный момент дважды победитель всероссийской олимпиады в девятом. Бүгенге көндә Никита тугызынчы-унынчы сыйныф укучылары арасында ике тапкыр Россия күләм олимпиада җиңүчесе, Менделеев олимпиадасының, Алтын медалисты әлеге Олимпиада Союз күләм Олимпиаданың дәвамы. Монда бәйсез дәүләтләр берлеге һәм Россия катнаша Менделеев Олимпиадасында Никит 11 сыйныф укучылары белән ярышты һәм икенче урынны алды. Халыкара Олимпиадада ул шулай ук алтын медаль яулады. Олимпиадада 83 илдән катнашкан 326 укучыны узып, алтын медальне яулау һичшиксез зур хезмәт. Унынчы сыйныф укучысы өчен әлеге юлны узу өчен нинди сыйфатларга ия булырга кирәк? Никитаның укытучысы Булат Курамшин элек үзе дә Россиякүләм мәктәп укучылары олимпиадасының өч тапкыр җиңүчесе, Халыкара Менделеев олимпиадасының ике тапкыр алтын медалисты. Инде үз укучылары казанышларының сере нидә икәнен ул безгә дә сөйләде. Никита действительно очень одаренный мальчик. Одаренность надо понимать, во-первых, как трудовик. Никита чыннан да сәләтле малай.
Сәләтле булуны беренчедән хезмәтне сөю дип аңларга кирәк. Икенчедән ул катлаулы материалларны үзләштерә белү. Никита гаять катлаулы концепцияләрне яхшы үзләштерә һәм мөстәкыйль рәвештә күп шөгыльләнә. Шулай ук шуны да әйтергә кирәк, уңыш формуласының берсе конкурентларыңны белү. Дөресен генә әйткәндә, башта Никитаның Конкурентлары үзеннән шактый көчлерәк иде. Мин ул аларны уза алырмы дип борчылдым. Әмма конкурентлыкның барлыгы Никитага булышты гына. Тиздән ул аларның материалларын үзләштерүдә куып җитәчәге аңлашылды. Бүгенге көндә Никита Перов башка иң алдынгы укучылар белән Сириус өстәмә белем бирү үзәгенең химияне өйрәнү сменасында белемнәрен үстерә. Никитаның укытучысы әйтүенчә, Никита әлеге сменага күбрәк ял итү өчен бара, чөнки аның белемнәре әлеге смена дәрәҗәсеннән дә югарырак.
Бер миллион сум уенчыкларгамы? Шундый сумманы Казан студенты отты. Бу хакта Нияз Рахман сөйләр, аның кызыклы Тәнәфес рубрикасында Фән һәм мәгариф дөньясыннан иң уникаль яңалыклар.
Сәлам дуслар, бу сез көтеп алган кызыклы тәнәфес сәхифәсе. Ничек итеп 1 миллион сум акчаны тотарга? Бер кулы белән 3 баланы коткара һәм ничек Америка футболына эләгергә? Болар хакында алдагы минутларда. Уенчык өчен 1 миллион сум акча. Сүз Казан федераль университеты укучысы хакында. Юк ул уенчыклар белән уйнамый, я аларын җитештерә. Әлеге студент стартаплар арасындагы бәйгедә җиңә. Э, шунда ки бу конкурсның приз фонды нәкъ менә 1 миллион сум була. Уенчыкларны исә агачтан ясарга җыеналар. Миңа калса, Бу бик шәп фикер. Америка футболына безнекеләр килә. Таныш булыгыз, 24 яшьлек Никита Юферов. Ул кечкенә вакытта шушы спорт төренә гашыйк була. Үз максатына егет озак еллар дәвамында атлый. Яшьләр арасында Россия җыелмасында ләгә, ә 2007 елда 100 иң яхшы футболчылар исемлегенә керә. Хәзер ул Американың Юта Стейк Эггис командасы өчен чыгыш ясый. Бу исә НФЛ-дан кала икенче лига булып тора. Үзенең моңа ничек ирешкәне хакында Никита нәкъ менә болай ди. Я ждал этого, я шел к этому 8 лет больше. Вот, вот с первого с первого года, когда я

Северобайкальск шәһәрендә яшәүче геройның исеме Тимур Руземетов. Ул биредә йортларының берсендә икенче катта янгын чыкканын күрә. Нәтиҗәдә өч баланы тәрәзәдән эләктереп ала. Иң өлкәненә 11 яшь. Баксаң, Тимурның бер кулы ярышлар вакытында җәрәхәтләнгән була. Шуңа күрә коткаручы бары тик аның берсе белән генә бу эшне башкара. Егет исә Иркутск шәһәре ярышларында барырга тиеш була, ләкин коткарылган